Batyr jan, balam, tur oglum. Gün eýýäm al-asmana galdy, tur balam. Kakaňam saňa daşarda garaşyp otyr. Tur Eje, ogjagym. salowmaleýkim. Älik salam. Gowmy ýagdaýlaňyz? Şükür. Sagamana ýörüşdiňizmi? Ýördik oglum. Tur, kakaň garaşyp otyr. Bor, Ýör. häzir barýan. Kaka salawmaleýkim. Saga many ördüňizmi? Ördük äwel oglum. Kaka näme boldy? Oglum, ýaňy atlary göreýin diýip daş çyksam,

Ölýärmi galy? Ýöne derdiň hökman derman taparyn köpet bar. Biz entek ençeme ýaşlara gatnaşarys. Oglum, sen indi beýdip wagt ýitirip oturma. Bardy goňşy obadaky Eýeberdi seýis alyp gaýt. O bu ugurdan lukmançylyk edýän adam. Hökman bir maslahat berer. Ýör, beýdip oturma, wagt ýitirmäýin. Ýör, balam, ýör. Hany göreli. Ine, şundanam biraz alsak. Ine, Şundanam birazjyk atmaly diýýär. Ýa, heý, kitap diýibem şuňa diýäýseň. Orassaň oglyýanlar. Be, bu näme beýle howsalaly görünýär-le? Seýsa, salawmaleýkim. Waleýkimessalam, oglum. Kakam ýüregiý turatdy. Atlaň biri ýaraman ýatyr. Wah-eý. Näme bolýanyny bilip bilemzok. Ýatan ýerinden galyp bilenok atymyz. Siz göräýseňiz gowy boljak. Wah, oglum, ussagaň bedewi ýaramaýan bolsa, ony hökman göreris, oglum. Hany, sen bir ämirsellem garaş. Häzir men şu donumy regnime ataýyn. Hä, häzir. Hä. Hany. Ýör, oglum. Guý, dur hany. E, kitaby almasak bolmaz. Ine, bir täsin kitap. Hökman gerek bor. Häzir. Ine, ine indi boldy. Hä, ina. Hä. Ýör oglum. Getiriň Seýit aga maňa beräýiň. Wah, heý, sag bol oglum. Alada etme oglum. Hemmesi gül ýaly bor. Ýa, heý, görä muny. Ine-dä Seýit aga. Irdenden bäri şeýdip ýatyşy-da janawaryň. Hany, gyssanma hany. Häzir göreli. Wah, wah, wah. Bu janawary gan kakypdyr-a. Hä. Gyzyk gelen ata suw berseň, oglum, aýagyny alybilmez. Içi bozular, sowuklar. Ine görýäňmi tezegini? Ýap-ýaňy bir zat äýipdir. Belki, otuň arasynda akbaş diýdimi, syza diýdimi, bir ýaramaz ot iýen bolaýmasa. Näme diýsen, oglum, ýör häzir kakaň ýanyna baraly. Şo ýerde maslahatlaşaýarys. Ýogsam olam alada edip garaşyp oturandyr. Ýör, oglum. Eýeberk jan, Bize heý umyt bamy? Wah-e, ilki bilen o janaweri aýaga galdyrmaly. Onsoň göreris. Hä, şu wagt şo dag debitýän ýabany ajy ýorunjadan bolaýsa, em bordy-la. Men onda janymy aýaman Köpetdag üçin şo ýorunjany hökman getirerin. Oglum, gyssanyp aljak galaň bolmaz. Gel men saňa ilki bilen ajy ýorunja barada azajyk düşünje bereýin. Ine oglum. Hormatly Prezidentimiziň Türkmenistanyň dermanlyk ösümlikleri atly kitabynda ajy ýorunja barada giňişleýin düşünje berilýär. Ine oglum. Şol otuň suraty. Seret, beýleki otlardan hakyt saýlanyp durandyr. Oty alyp geleňden soň, oglum, hökman menden habar tutgun. Galanynam Alla oňarsa, özümiz alyp çykarys. Hany, oglum, şuny bir surat al.

Gerek dagym, kaka mama alada edýändir. Gel gowy soňra jaň edeli. Kaka salawmaleýkim. Waleýkim essalam. Oňatmy ýagdaýlaň. Şükür özüň nähili. Gowy gowy hudaýa şükür. Köpetdag nähili. Ganymat. Köpetdagym lukmanyň eminden soň indi ot iýip başlady. Sag bol kaka. Hoş habaryň üçin taňry ýalkasyn. Oglum sen nätdiň. Keýpiň salgy beren ýerine sagaman bardyňmy. Howwa kaka. Berekella. Megerem eýeberti siziň aýdan ýerleri Ajy ýorun jaň bitýän ýerler şu ýerleri bolsa gerek. Tüweleme, gaýrat et oglum. Bor kaka. Sag-amanca gel oglum. Nesip bolsa. Gijäňiz rahat bolsun. Erekdagym, Köpetdag ama birneme bäri baky gurapdyr. Nesip bolsa ertir bir gujak ajy ýorunja elterin welin, nädersiň köpet dagyp gar yslanyberse. Saz döretmäge şu jülgeden, şu gijeden gowy pursat ýokdur.

Erekdagym jahana ýagtylypdyr. Nesip edenden indi men daga çykyp, otuň gözlegine çykaýyn.

Tüt-tüt, eý Alla jan, ata-baba günortan ýatýar nälerin. Weý Alla jan. Pygamberler ýorgudy bolsun-da, Batyr janyň jany sag bolsun-da. Men bir suw içeýin. Köpetdagym, seň aýak basyşyňy, ýüwrüp çapyşyňy göremde, seň sagalanyňy duýdum. Indi men Watan gullugyna arkaýyn gidip bilerin. Nesip bolsa aýlawlarda seň bilen uly baýrak garalarys.

Kaka men gitdim. Oglum hany bir aýak çek. Batyrjan, hany gel bäri. Gel ýanyma geçdi otur oglum. Kaka. Oglum, atadan nesihat alan ogul kethuda bolar. Eneden nesihat alan gyz keýwany bor diýipdir ata-babalarymyz. Oglum, öňüňde Watan goragy dur, şonam abraý bilen tamamlasaň, ana onsoň seni öýli işikli edibersegem bor, oglum. Kaka, harby gullukdaky borjumy ýerine ýetirmekdäki höwesime hiç hili şübhäňiz bolmasyn. Nesip bolsa ýüzüňizi gyzartman, kaka. Galanyny hem harby kasam kabul edemde aýdaryn. Berekella, oglum. Watany goramak mukaddes borçdur oglum. Düşündim kaka. Bar oglum ýoluň ak bolsun ýoldaşyň hak bolsun. Sag bol kaka. Mümkinmi? Eliňi öňe uzat. Barmagyň arasyny aç. Gözüňi ýum. Açaý. I. Na. Alyň, gidip bilersiňiz. Salam. Mümkinmi? Salam. Giriberiň. Aýdym. Maňa boýnuň agramynyň ölçegini alyp ber. Saz bilen atdan başga-da dünýäde gözellik bar eken-ow. Geçäýiň. Hawa. Bagyşlaň, Jeren annaýyny, Şemşat Baýramownany harby wekil çagyrýar. Gyzym gidiber sen, men özüm ýazaryn. Bolýa. Siz barlaglardan geçmegiňizi dowam ediberiň. Alyň. Sag boluň. Sag boluň.

Sag boluň, ýoldaş maýor. Bolýar, sag bol. Çep gözüňe tut. Şu, na, uy. Gutlaýan, siz gulluga ýazyldyňyz. Ýer onsoň Öwez Myradow. Goşunyň haýsy görnüşinde gulluk etsem diýýäň? Men desantçy bolasym gelýär. Oň ýany bolsa Öwez Myradow, biz seni. Ýörite maksatly topara, ýagny desantçylar harby bölümine ugradýar. Topar, daýanyň! Erkin, topar! Geňeşiň! Döneliň! Geňeşme çepe! Ýoldaş maýor, ýaş esgerler ýygyndysynyň topary nyzama duruzyldy. Hasabat berýär topar serkerdesiniň orunbasary kapitan Amanow. Salam, ýoldaş esgerler! Salam, ýoldaş maýor! Erkin! Erkin! Familiýaň? Hatarçy Annaýew. Familiýaň? Hatarçy Annahalf. Familiýaň? Hatarçy Berdiýew. Hatarçy Gullaýew. Familiýaň? Hatarçy Mämedow. Familiýaň? Hatarçy Aşyrow. Familiýaň? Hatarçy Öwezmyradow. Öwezmyradow. Senmi şu atyň aşygy? Hut şeýle ýoldaş maýor. Ýöne desantçy bolmak eýerlenen atysy islän ýala däldir. Hut şeýle ýoldaş maýor. Familiýaň? Hatarçy Begjanow. Familiýaň? Hatarçy Jumaýew. Şo suratçy esger diýýänler senmi? Hut şeýle ýörüş maýor. Ýöne başga harby bölümde gulluk eden bolsaň-a surat çekmek aňsat düşerdi. Ýoldaş maýor. Ýüzlenmäge rugsat ediň. Watan birdir, ýeke-täkdir. Şonuň ýaly hem sen haýsy kärde bolsaňam, Watany goramak mukaddes borçdur. Sen maňa borjumy öwretjek bolýaňmy? Hiç ýok. Bagyşlaň ýoldaş maýor. Men-ä siziň soragyňyza jogap berdim. Hä, sen-ä, Hanogul. Familiýaň? Hatarçy Rejepmyradow. Familiýaň? Hatarçy Geldiýew. Esger Geldiýew. Harby lybasy desantça mynasyp geýmegi başarmaly. Hut şeýle. Ýoldaş esgerler! Siz bu gün harby gulluga geldiňiz. Watan goragna! Watan goragy bolsa mukaddes borçdur. Bu mukaddes borjy ýerine ýetirmek üçin erjel bolmaly, batyrgaý bolmaly, mydam taýýar bolmaly. Biz nesip bolsa şeýle esgerlerem ýetişdireris. Ata Watanymyz her birimiz üçin ezizdir, mähribandyr, mukaddesdir. Bedew bady bilen öňe barýan Garaşsyz Bitarap Türkmenistana gulluk etmek parz işdir, mukaddes borçdur. Bu sözler Belent Serkerdebaşymyzyň sözleridir. Bu sözlere mynasyp gulluk etmek biziň gönden-göni borjumyzdyr. Şonuň üçin şu günden şeýläk siz raýat durmuşyňyzdaky endikleri ýatdan çykarýansyňyz. Şu günden şeýläk siz çapyksuwaram däl, seýsem däl, suratkeşem däl. Siz batyrgaý desantçy bolmalysyňyz.

Mähriban ildeşler! Bu gün esger durmuşynyň iň bir tolgundyryjy günleriniň biri. Ýagny bu gün ýurdumyzyň Ýaragly Güýçleriniň ähli ýerlerinde ýaş esgerler harby kasam kabul edýärler. Bizem Watan goragçylarynyň durmuşyndan taýýarlanylýan Merdana nesiller atly gepleşigimizi Harby bölümlerden dabaraly kasam kabul edilýän pursatlar bilen dowam edýäris. Neser Özmyradow, Men, harby kasam kabul etmäge gel. Bar! Ýoldaş kapitan, Esger Öwezmyradow, Harby kasam kabul etmäge geldim. Keýwany hany, gel hany, Ogluňy görkezýäler. Men Garaşsyz, Bitarap Türkmenistanyň raýaty Öwezmyrat Batyr Orazowiç. Mähriban halkymyza we Türkmenistan Watanymyza, Türkmenistanyň hormatly Prezidentine, Türkmenistanyň Ýaragly Güýçleriniň Belent Serkerdebaşysyna wepaly boljakdygyma dabaraly kasam edýärin. Türkmenistanyň Konstitusiýasyny we Türkmenistanyň kanunlaryny, Türkmenistanyň Prezidentiniň namalaryny mukaddes berjaý etjekdigime, harby düzgün-nyzamlaryň talaplaryny, serkerdeleriň we başlyklaryň buýruklaryny berk ýerine ýetirjekdigime kasam edýärin. Harby borjumy mynasyp berjaý etjekdigime, Türkmenistanyň azatlygyny, garaşsyzlygyny we konstitusion gurluşyny, mähriban halkymyzy we eziz Watanymyzy mertlerçe gorajakdygyma Kasam edýärin. Berekella oglum. Senden tamada şeýledir. Ynha keýwany ogluňa ma gördüm. Abraý bilen gulluk etsin. Mähriban halkymyza, Türkmenistanyň Prezidentine, Türkmenistanyň Ýaragly Güýçleriniň Belent Serkerdebaşysyna gulluk edýärin! Yoldaş esgerler! Sizi harby kasam kabul etmegiňiz bilen Gutlaýan! Erkin! Ýoldaş esgerler! Siz bu gün Garaşsyz baky Bitarap Türkmenistan Watanymyzyň Watan goragçylary diýip esgerlige kabul edildiňiz. Biz harby gullugymyzda Türkmenistanyň hormatly Prezidenti, Türkmenistanyň Ýaragly Güýçleriniň Belent Serkerdebaşysy, Goşun generaly,